Jale, lentši la modimo bokeng ya eh, second chronicles eh, chapter 7 from verse number 13 re a e tseba ngwanešu lentši la modimo le hlalosa mantšwa le re ge ke tswalela magodimo pula e sane goba ke rometše tšie gore e tle e je dibjalo goba ke ubile bolwetši bja leuba setšhabeng sa ka ge ba ka ra ba nthapela ba ikokobetša ba tla go nna gomme ba tlogela ditsela tša bona tše dimpe gona ke tla ba kwa ke le legodimong ka ba lebalela dibe gomme ka boetša naga ya bona sekeng sa yona bjale verse number, verse number 15 bjale ke tla ke tla diša tempele ye gomme ka theetša dithapelo tša batho ba ba nthapelago moo mme bjale Ke kgethile tempele ye ka e kgethofatša gore e be lefelo leo ke tlago khunamelwa go lona go ya go ile. Ke tla e diša ka hloko, ke tla e diša ka e hlokomela ka mehla yohle. Ge o ka ntirela ka potsego bjalo ka Dafida tatago, wa phetha melao ya ka mme wa dira tšohle tše ke go laetšego tšona. Lentšu la Modimo, Ngwanešiši Leue, Chronicles chapter uh, second chronicles goba bakorine ka ba bobedi chapter 7 from verse number 13 lentšu la modimo ngwanešu bekeng ya go feta ga e be re tlhalosa re tlhalositše ditiragalo tše dintši ngwanešu tše e le goreng ka nnete di bohlokwa gore setšhaba sa modimo se ka di tseba goba sa di ekwa e fela ngwanešu lentšu la modimo lebelela ka tsela ye Modimo o re, Ge le bona ke dumeletše, ke, ke tswaletše magodimo, dipula di sane. A bušeletša gape a re, Gape ebile ke rometše letšie gore e je dibjala, gape le bolwetši bja leuba e lego lona bolwe, e re, bolwetši, e re, ke o, ke, ke o bile goba ke o šitše bolwetši bja leuba setšhabeng. E re, Ke ka baka la gore ge setšhaba sa ka feela se ka nthapela, ka mantšu a Modimo ba leka gore na Dilo tše tše dingwe le ditiragalo tše dingwe tše, e ka ba bolwetši, e ka ba tlala, mohlomongwe e ka ba go tswalela ga pula, Modimo a tswaletše magodimo, pula di sa ne. O re ditiragalo še, go ra gore go na le di-event tše e le gore di a diragala mo lefaseng tše di sa kgahlego Modimo. Jwale Modimo o swantšwe gore a tswalele dilo, a tswalele magodimo, dipula di sa na gomme a dire ditiragalo tša mohuta o moswa. Ngwanešu, ke ka baka la gore setšhaba sa Modimo se lahlegetše ke tsela ya Modimo. Setšhaba sa Modimo se se sa sepela ka tsela ya go kgahla Modimo. Jale Modimo gore ka tsela yeoe ge fela batho ba ba ka rapela ba mpitša ke le magodimong gomme ba goeletša go nna ba lahla le ditsela tša bona tše mpe modimo gore ke tla bakwa ke le legodimong gomme ka ba lebalela dibe tša bona gomme ka fodiša naga ya bona goba ka boetša naga ya bona sekeng ngwanešu thapelo ya rena ke gore o ka re re ka kwa re le setšhaba sa modimo ra ikokobetša ra ikokobeletša go modimo ra lela go yena re le setšhaba sa maaforika borwa gore modimo a kwe thapelo tša rena a kgone go bušetša naga ya rena sekeng ke eng ntho e ka bušetšang naga sekeng ngwanešu Ke eng e ntho e ka direlago gore malwetši a lefase a sepele? Ke eng e ntho e ka direlago gore dipula di re nnele tša matlorotloro gomme tlala e sepele lefaseng? Ke ge fela setšhaba sa Modimo se ka ikokobetša sa llela go Modimo gomme Modimo a ba kwa le a re kwa le magodimong a lebalela dibe tša rena gomme a bušetša naga ya rena sekeng. Ke boletše ngwanešu ka re go na le dibe tše motho a di dirang a le mong Gwa ba le dibe tše le gore Modimo o di kakaretša bjale ka setšhaba. Go na le decision tše re di tšeang re le setšhaba tše ngwanešu di tlišang sebe godimo ga setšhaba ka moka. Go na le dilo tše ngwanešu tše e le gore go ya ka decision ya motho ka o motee e akaretša lefase ka moka. Ke ka baka la ngwanešu ke be ke bolela ka taba ya baetapele ba rena ke re gwa hlokega re le setšhaba sa Modimo gore o ka re ka rapela ra rapela baetapele gore every decision ye ba e dirang e ka ba ka ra dipalamente e ka ba kae gore e be di-decision tse di kgatlhago modimo ka baka la gore ngwaneso go na le dilo tše dingwe tše e le goreng modimo o tšatša lefase go ya le ka di-decision tša baetapele ba rena ka baka la rena re ba kgethile re ba rata re nyaka gore ba re etelele pele ya ba gore re sa tsebe gore tše dingwe tša tšona re yo safara di-consequences tša di-decision tša baetapele ba rena. Ke leka go re nnaa ngwanešu? Ke leka go reng? Se segolo ke go rapelela baetapele ba rena. Se segolo ke gore naga ya rena e fihlelele ke pholo le khutšo ge fela rena batho re ka rapela ra bitša Modimo. Ngwanešu, ke ditiragalo tše dintši tše di diragetšego tše e le gore nna le wena di a hlokega gore re eme ka maoto. re emele lentšu la modimo re emele efangedi ya modimo re lele go modimo re re modimo re a lla ka baka la re dilo di a diragala lefaseng le re a tseba re ke ditlamorago tša dilo tšeo re di dirago mo lefaseng le ke ditlamorago tša gore setšhaba sa gago se go furaletše batho ba thoma go itirela boithatelo ga ba sa nyaka selo ka modimo ke boletše ngwaneso ka re ke ka baka leo re se sa bonang letago le maatla modimo ka gare ga maphelo a rena Ke ka baka la ngwanešu batho ga ba sa bona Modimo ka tsela ya mathomo. Lebaka ke gore ngwanešu dilo di fetogile. Re dumeletše lefase le re fa dilo tša sona. Ba na le gore Paulos o a bolela bokeng ya Baroma chapter 12 o re bana bešo a re tlogeleng go sepela go ya le ka culture ya lefase le ka ebja jwale re se ke be ra adopta go ya le ka the behavior of this world mara o re sa rena a e be go mpshafatša maphelo a rena ka go hlatswa megopolo ye re se ke be ra dumela lefase le re fepa ka tša sona e fela rena ga e beng rena re impacta le lefase ka tša modimo go na le dilo tše dingwe ngwaneso tše e le gore rena le wena re hloka gore re di lemoge re sa phela ka baka la lefase ngwaneso le a hlanoga lefase le a fetoga ene le fetoša ke rena batho lefase le hlankgiša ke rena batho lefase le thoma go senyega le senya ke mang ge le sa senye ke nna le wena ngwaneso modimo o file motho lefase modimo o ile ga tlola lefase a fetša a lefa atama le efa a ba botša mantšu a re e ba le pušo Ka mantšu a mangwe, a le botša lefase le, ge ke le dira ke le diretše lena gore le le kgone go buša dilo ka moka mo lefaseng le. Ke wena the CEO, ke wena the manager, ke wena everything. Nto nngwe le engwe ye o e bolelang ya phethagala. Mantšu a mangwe motheeletše ke gore Modimo o tšere motho a mo bea lefaseng gore motho a kgone go manetša lefase le. Modimo a sa nka ipala ka gare ga lefase le ka baka la re Modimo go ne mo a dulang gona. e lego magodimong di moo mara a feta tše lefase a lebja gore motho e be yena mobuši mo lefaseng mara e fela motho a kgetha go senya lefase ngwaneso lefaseng ba mohla re bolela ga le sa le ka tsela e modimo a le hlodileng ka gona ke ka baka la re motho o senya lefase ka baka la mediro ya gage Tsela tše re di swereng ngwanešu di hlakahlakanya lefase. Ke ka baka leo ngwanešu le hlago ya lefase ga e sa re fa tšeo di swanetšego. Ka baka la re go ya le ka hlago ya lefase, Modimo o ba re beile in a position ya gore lefase le kgone go operator ka tsela ye e le goreng rena batho re boledišana le yona ka ona. Mara ka baka la dibe tša motho, lefase le hlanogetše le motho. o ka gopola ngwaneso gore lentšu la modimo le re eletša gabotse gore ge morena jesu a be a sepela le barutiwa ba gage ba sepela ka lesela wa tle ba ntše ba sobelela ba ya mošono lentšu la modimo le re morena jesu a le ka gare ga lesela wa tle a robetše a lapile o be a le ka gara nama e be e le motho ta diso a swantšo re a lape ngwanešu a ntše a sobeletše a ikhutšetša ba ntše ba sepela ka leselawatle lentšu la modimo le re go a tsoga letimo le legolo lewatle la thoma go tšubutla meetse a ntše a tsena ka gara lewatle e kware le thoma go nwelela Barutiwa ba Morena Jesu ba tle ba ba ba tletše ka poifo, ba tšhogile, ba nagana gore lefase bjale gona go fedile ka bona. Lentšu la Modimo la re, Yo mongwe wa bona a yo tsoša Morena Jesu, a re, Morena, go reng o robetše mola rena re hwelela? Lentšu la Modimo la re, Morena Jesu a tsoga gomme a ba botša mantšu a, Are you of little faith? faith lena batho ba tumelo ye kakanyana jwale o be a makatša gore go reng ba sepela le yena mara ba sa kgone go bona gore nto nngwe le nngwe o kgona go communicate le yona ya go kwa o ba re ruta gore hlago e kgona go kwa motho kwanešo o kgona go bolela le leratadima gomme la responta o kgona go bolela le bolwetse gomme ba sepela ka baka la nto e bentlago e kgona go operator e kgona go responta according to our behavior re kgona go bolala dilo goba go kgona go acta gomme dilo tša fetoga ke maatla le responsibility le authority ye modimo a re filego yona e fela batho ba bantši re a hloka re hloka gore re itemogele taba ye re kgone go acta according to ka mokgo re filego ka gona lentši la modimo lebelela gore morena jesu a bolela lentšu fela gomme lewatle la thula o bolela mantšwa lentšu la modimo le re a galemela lewatle a re gomme lekgomo le le re tu lentšu la modimo le re go aba bjale ba ile ba šoka ba makatša ke gore gore motho a swana le rena a tlile ka nama mara a kgona go commanda le mawatle mawatle a gomola modimo ba re bontšha letago la modimo ka gara ga motho e lego morena jesu o be a nyaka gore bontšha gore nto ke be ke le file yona go tloga mathomong e sa le yona mmamotlale ka e šomiša e gona e ya phela morana jesu o batlile go reveala boletago la modimo ka gare ga motho gore ntwa ke e dirang le lena le ka kgona go e dira ka baka la ntwa adama le efa ba ba ba e filwe in the garden e be e le go kgona go boledišana le tlhago gomme tlhago ya responta e be le authority ya bo modimo ka gare ga motho mara fela bothata bo ile ba tsoga fa adama le efa ba ba ikgantšhetša gore ba rekiša the authority ya bona go sathane lentšu la modimo le tlhalosa gabotse gore ka morago ga ge ba snowa dilo tša thoma go fetoga modimo a bolela mantšu a bolelang go monna gomme a bolela le mantšu a bolelang go mosadi e le di-consequences goba ditlamorago tša ditiro tša bona ngwanešong mamhla ke bolela šone ka baka la gore go na le dilo tše modimo a ba re tshepile ka tšona re le batho re phela lefase le mara mamhla dilo di fetogile gomme letago la modimo le sepetse a re sa bona modimo ola re mo tsebang a re sa bona modimo ola re re kweleng ba rera ka yena ga re sa bona modimo ola bo shatrak mishak and abednego ga re sa bona modimo ola wa bo moshe wa go bula mawatle a bulega ga re sa bona modimo ola o ka yena modimo ola lebaka šile ngwanešu setšhaba sa modimo se lahlegetše ke tsela setšhaba sa modimo se tšwile tseleng ya modimo batho ga ba sa dia dilo go ya ka tsela ya modimo batho ba dia dilo go ya ka tsela tše ba nyakang dilo di e ba ka gona batho ga ba sa nyaka go kwa moya go ba hlahla ba nyaka go hlahla moya batho ga ba sa nyaka ditao tša modimo ba nyaka go laya modimo batho ba nyaka go botša modimo ba mo instructe gore bona ba nyakang ga ba nyake gore modimo a instructe maphelo a bona ngwaneso ke ka baka le le goreng dilo di thoma go sasafala maphelong a rena ke ka baka le leo le bophelo bo fokotšegile batho ba sepela e sale ba baswa lebaka šidi ngwaneso rena re kgethetše modimo ditsela tšeo re nyakang go sepela ka tšona mola modimo e le yena a re bontšang gore re sepele jwang lebaka le ngwaneso ke le le dirang gore mma mohla re sa bona modimo ka tsela e re swantšhe gore re mmone ka gona ga re sa bona maatla modimo le ka dikerekeng ngwaneso lebaka ke gore moya wa modimo go go ntšho sepetše se se šetšeng go šetše talente go šetše experience le setlwaedi fela nto le tlwaetše go e dira e direga ka tsela ye mara modimo ya ba gore o sepetše ngwaneso go bohloko jwang go tseba o le ngwana wa modimo o rata modimo o mo phelela mara ya ba gore ye e šetše mo go wena ga e sa le modimo ga e sa le maatla modimo o šetše experience o hlokomele ngwanešu go hwetša le gore o dira dilo ka bowena ya ba re ga e sane tlhahlo ya moya o halalelang ke bolela jale ngwanešu ka baka la letago la modimo lela lela re le tseba le sepetse le ile kae mabaka ke gore re adopta lefase dilo tša lefase le pauloso wa re gala batho bešo o re a re sekebe ra adopta the behavior of this world mara sa rena a e be go mpshafatša megopolo ya rena o ka mpshafatša jwang mogopolo wa gago o kitimiša dilo tša lefase go feta le lentšu la modimo o ka mpshafatša jwang mogopolo wa gago gore o phele le modimo goba o kgahle modimo ge fela o sa adopta the behavior of this world Satane wa lešaka se tsogile go batameditše kgauswi le Modimo. Sa se nyakang ke go go tloša kgauswi le Modimo. Na o re tloša bjang kgauswi le Modimo? Satan will always keep you busy so that you even forget about the God you serve. Ke ntwa a tubileng ka yona. o tla go tsentša o le moswa ka gare ga social media wa lebala le modimo o tla go tšea ga o bja leemong la menate wa bona o ka re dilo tša modimo di standard tša fase ga gona monate ya ba re ga o tsebe ngwana ešo gore menate ya lefase le mafelelong a lona ke lefu mara wa lehlohonolo ke wa kgathalelang dilo tša morena wa tsebang gore nka no ba ke goga o ka kere ya boima mara mafelelong a leeto kore ke tla ba ke thabile ka gara le pelo ya ka go tletše lethabo ke tseba gore wo ke mohlankelang ke modimo wa potego ke modimo wa ntshepišang bophelo ene ka mafelelong a dilo ke tlo bo humana batho ba bantši re foretša ke satane le dikereke tše dintšhi mamohla batho ba bantši ba fureditše ke sathane a re bolele nnete batho bešo ke rata mantšua ntho e mphang kgaretse go bolela ditaba tšeši paloso nkgatla ka mantšua gage o bolela mantšua o re batho bešo a re tšeng tša bofora re di beele ntheko re tšee nnete re e bee pepeneneng na motho a ka fetoga jwang ga a sa tsebe nnete lentšu la modimo le re tla tseba nnete gomme nnete e tla re fetola goba ya re phološa. Motho o phološa ke go tseba nnete. Tabaši go na le dintho tše dingwe tše le rena batho re di adoptile maphelong a rena ra bona o kare ke dilo tša setlwaedi goba tša sejwalejwale re sa tsebe gore dilo tše di diretše go destroya maphelo a rena le modimo dilo tše dingwe tše re di šomiša maphelong a rena re di bonang ka letšatši le letšatši Polane ya Satane ga se go tliša theknolotši gore wena o kgone go ba advanced. No! Polane ya gage šingwalešo o re a bolela Johana bukeng ya chapter 10 verse number 10 ya Johana o re Satane ke lehono le le tlileng go utswa go fetšiša le go bolaya. Potšišo ke gore, na ngwanešu, ke eng ntho e le gore Satana a ka e dira ye e le goreng e ka go tlišetša bogona ba Modimo bophelong ba gago? Ngwanešu, o se kwa tšea lefase ka tsela o le bonang ka gona. Lefase le le neng mong a lona e lego Satane, ene o busy o a bereka. Ene ga o sa hlokomele o le modumedi goba le ngwana wa Modimo, o tlo humana mafelelong a dilo o furegile e le pheletšo ya bophelo ba gago. A re phefoge ngwanešu! Lentšu la Modimo le re hlalefe boka bana ba dinoga, re se ke be ra hlaetša ke dilo tša lefase le. Re dike re le vigilant, re butše mahlo gobane Satane o a šoma, and ge o ka phafo, o ka robala o le ngwana wa Modimo, o tlo ikhumana o le ka gare ga diatla tša gage. never ever o no le ngwana wa modimo o dumele ntho ngwe le ngwe e tsena ka gara bophelo ba gago kwa kgatla ke go amogela ntho ngwe le ngwe mohlanka wa modimo ka gara ga kereke ya gago o tla re o amogela ya ba re o amogela le dilo tše e le gore di tlo go destroyer for good go na le batho ba e le reng wa lešeke bolela jalo with confident They've never even experienced the power of God. A ba tsebe maatla modimo e sa le ba fitla ka ra kingdom. Lebaka gore ba hweditše dilo di hlakahlakane. Di hlakahlakantšha ke rena badumedi. Ngwanešu molaetša o ke nako ya gore setšhaba sa modimo a re sokologeng. a re tlogeleng go bolela kudu se segolo kore a re sokologeng a re tlogeleng go kitimiša mehlolo ya lefase le e tlo šala bophelo ba gago ba ya diheleng a re sokologeng a re seke ba ra kitimiša mahumo mahumo a feta a re sokologeng re sokologeng go morena go lehlohonolo le motho ya ka kgong go morena e le modiidi senameng mara a le a humile ka gara semoya ka baka la go thušang lentši la modimo le go gola motho jwang ge a ka rua lefase le ka moka mara a lahlegela ke moya wa gage nna ke re gona ke re sa pele tsoma mmušo wa modimo le go loka ga ona tše wena o di nyakang di tla go šala morago wa tsa re satane o go ropa ka eng o go botša gore modimo o diega go araba a re nna nka go direlelo tša ka phijana senthefane o tsebe gore o trade bophelo ba gago ka tšhalete Batho ba bantši mo lešweng ba mohla ge re bolela šone maphelo a bona a kotsing ka baka la re ba kitimišitše dilo ba ba ba feletša ba tsena ka ra dikgwerano tše e le goreng ga se tša maleba ba rekiša maphelo a bona ka baka la dilo tša lefase le marate ya not aware a ba aware batho ba uwe nna ke re gona gore o se kebe wa balwa le batho ba jwale ge e le gore wo mongwe wa bona nna ke re gona kere lahla dilo tšeo o boele go Modimo start. o thome le modimo ngwanešu gobane dilo tša lefase le pheletšo ya tšona ke lefu lentšu la modimo go lwala bokeng ya peter petro re ga a bolela gore mehleng ya bofelo batho e tlo ba batho ba go ithata batho ba go nyatša batswadi gore e tlo ba batho ba e le gore ba hloya nnete ba kitimiša le dilo tša le bofora ba ka e sa nyaka molaetša wa therešo ya modimo se ba tlogo se kitimiša ba tlo kgethela even le baruti gore ba ba rerele melaetša ya mohutamang a re beng a re hlokomeleng bana ba modimo gobane lefase le tlo re hlanogela ba kere gona ke re o seke ba wa kitimiša tša lefase le nyaka sefahlego sa modimo o le ngwana wa modimo llela letago la modimo nyaka go bona ntho nthwela re e tsebang e tuka ka mo gare ga gago ge o e ka o ka re ya felela e felela ke maatla tsoga ngwanešu o itsogele maatla o re no a ke e tsebe go le ka tsela ye modimo o ke mohlankelang ke ya mo tseba gore o swantšwe gore re šome ka tsela ye let's bring back the glory of god into our lives a re bušeng letagolela la modimo maphelong a rena bahlanka ba modimo a re bušeng letagolela la modimo ka gare ga dikereke tša rena a re lahleng tše e le goreng ga se tša modimo re phegeleleng go kitimiša tše di kgahlago modimo o ka no ba bona nto nngwe o itirago e bona kare batho ba ithabela e mara ya hwetša gore ga se ya modimo ebile ke yona e tlišitšeng tlhakatlhakano ka gare ga phuthego ya gago o ka no ba le ngwana wa modimo wa totile certain kind of life mara wa fila gore nto e ke a totile mara a ke sa fila the presence of god in my life lahla nto o phegelele go nyaka bogona ba modimo ka gara bophelo ba gago because the connection ya modimo ya letago ka gara maphelo a rena ke yona e re batametšang kgaufo le modimo ke yona e dira gore re kwa modimo le modimo a kwa ge re bolela Mara the problem ke gore re mema dilo tše e le gore di bja i boundary gore re sa kwana le modimo mafelelong o loser even the desire to pray o loser even the desire for everything ya modimo ge motho a o mema re a re ye le kerekeng you feel like o ka mo crusha because ga o sa le tlala ka mogare e bolaile keng tlala yewe na ke re wena ke re ngwanešu bula pelo ya gago o ke sekaseke o ke tebelela gore ke eng ntho e fitlhileng ya tliša tlhakatlhakano ka gare ga pelo yaka ke eng ntho e timileng mollo ka mo gare gaka ka baka la re mollo o to ka mathomago ke ka baka la palo sa bola a re lena bagalata le loile ke mang o ba bolediša gore le thomile gabotse dilo di sepela botse mara pheletšong ya lena ga go ka mokgwa o ke go tlwaetšeng ka gona o thomile go rata modimo ba galata ke kwa mediro ya gago e mebotse ke kwa ka mokgo o rapelang ka gona ka mokgo o lakatsang go tseba nnete ka gona mara mma motlhaka ke bolela a ke tso re sale ke kwa ka wena neng ngwane shena ke re gona ke re itekole itshekatsheke ka ra moya search yourself O ke lebelela gore o position ye e feng le modimo ge e le gore o bona o ka re goela morago nna ke re gona ke re change kere a re yeng pele re se ka ya morago se kwa dumela satana go bušetša morago ngwaneso se kwa dumela maemo a bophelo a go bušetša morago ge e le gore ke go ne go ne nto ngwe ke a e rata šema felelong ngwaneso lentšu la modimo le re ge e le gore leihlole la gago la goša goba la nyele ke lona le le gore le go diriša sebe e re lekgono le o le lahle e re gobane go kaone gore o tsene legodimo o sena leihlo dane gore o hwetše le rone mahlo a mabedi mara o feletša o ya diheleng e re ga e le gore ke letsogo la gago le go dirišang bokgopo lekgono le o le lahle modimo ba sa a bolela tabeng wešeng ya gore go na le dilo tše dingwe tše e le gore it seems hard to leave go di tlogela to leave behind ka baka la gore ke dilo tše re tlwaetšeng go phela ka tšona mara botsebotse dilo tšana tšewe di go iša ka gara mokoti wa dihele jale gore go bohlokwa gore I rata leave them behind ke be sekolo le modimo ke tsebe gore ga e ke legodimong. na ke eng ntho e le gore wena o e adoptile bophelong ba gago o e welcomele ya tsena ebile mmamotla o e file bodulo ebile o comfortable ka yona and o bona o kare ke ntho e le gore o tla phela ka yona mara botsebotse ga e go disconnectolla le modimo a o sa feel that fellowship a o sa feel that contact with the holy spirit you're no longer the same as you were you are another person na kere gona kere a re boele morago go tšwa mo re thomileng gona a re bošeng bo gona ba modimo bola re bo tsebang re lahle dilo tše gobane di ka seke tša re tsenya ka ra kgoro ya legodimo bophelo bo a fihla ngwanešu mo e le gore motho yo mongwe le yo mongwe o tlo lebana le setulo sa kahlolo mara sa bohlokwa sese a re itekoleng lentšu la modimo le re a gona motho o mo perfect mara fela go batho ba ba be le takatso ya go dira dilo tše di botse ke ba modimo a ba gaugelang a gona motho o e le gore hundred percent perfect even myself im not mara modimo o nyaka pelo ya motho wa be le phišagalelo ya go dira dilo tše di mo kgahlago Yo motho ya reng le ga a wetše ka ra leraga a dutšha loto a le hlotlhora a le sekolofatša a le hlatswa a tšwela pele ka leeto. Ga nyake batho ba e le goreng ba dula comfortable ba welcome sebe ba ipshina ka sona ba re modimo o tla kwešiša a go jwa le ngwanešu. Modimo o nyaka batho ba ba phegelelang dilo tse di botse modimo o nyaka batho ba ba phegelelang go direla go mokgatla modimo o nyaka batho ba ba be le phišagalelo ngwanešu ke molaetša wa letšatši la lekgono o ka re modimo wa ka go kwa go lla wa mmotsa wa re modimo ke nna yo morena tša lefase ke di bone mara se ke se nyakang ke phišagalelo ya bogona ba gago a re rapeleng gore modimo a buše letago ka gara maphelo a rena jale ka setšhaba sa modimo a re rapeleng gore modimo a buše letago la gage go maafrika borwa ka bophara a re rapeleng re le dikereke gore modimo a buše letago la modimo ka ra dikereke tša gage re bone modimo wola re mo tsebang wa go emiša digole wa go bula difofu mahlo e seng modimo wa mmetšike re bolela ka modimo wa dirang dilo because ke setlwaedi sa gage ke culture ya gage ke nature ya gage ke tlhago ya gage seng dilo tša go gapeletša ngwanešu re ile go rapela modimo a re šegofane o ka no ba le gona mohlomong wa ge ke ntše ke rera molaetša o o re mathobela nna ntho ke e hlokang ka ra bophelo baka ke morena jesu tše dintši ke a di bona ke di dirile dikereke mohlomongwe ke di tsene ka mešako mara ke ya kwa gore ke hloka morena jesu ngwaneso ka seke wa phegelela go kgatlha modimo ge o sena ntwa mathomo e le the foundation ya the journey ya salvation e lego eh, phološo goba salvation e lego morena jesu ka ra bophelo ba gago we will always preach about this ngwaneso ke hloba boroko mara ke bophelo ge e fihla bophelong ba motho ke lo rapela le wena ngwane šoro mathobela rapela le nna ke nyaka morena jesu le nna a tsene ka ra bophelo ba ka ke rata gore le ne ke rapela ke rapela with confident ke tseba gore modimo o ka gare ga bophelo ba ka Modimo a sa le kgole ngwanešu lentšu la modimo le re o pelong ya gago o a kokota ge o ekwa ke rera jalo ngwanešu ke morena jesu ya kokotang ka gare ga pelo ya gago se segolo kore bula pelo ya gago a tsene a lalele le wena a sepele le wena a tlhwe le wena bula pelo ya gago ngwanešu ke ile rapela le wena ntšha le morago ka mantšoa e re morena jesu e re ke kwele lentšu la gago gomme ke a le amogela ka pelo ya ka ka moka e re morana Jesu ke itemogetše gore ke modira dibe go fela tlhatswa dibe tša ka ka madi a morana Jesu ngwale leina la ka ka ra buka ya bophelo e re morena jesu go tloga tšatšing la lekgono ke ya go amogela jwale ka morena le mophološi wa bophelo ba ka e re morena jesu nna ke a leboga ge o nkamogetše ka gare ga mmušo wa gago nna ke re ke bolela ka molomo wa ka ebile ke dumela ka pelo ya ka gore ke ngwana wa modimo fela ke phološitšwe ka jesu kriste amen